Kōrero Poitarawhiti Ināianei kei te toro te ringa o Te Huinga Reo Selby Rickett ki ngā mahi a te kaiako i te mutunga ōna ki te tākaro whai muri i ngā tau 18 ia i te taumata kairangi o tēnei hākinakina. Ka tū ia hei kaiako āwhina i te kapa Mainland Tactics hei te tau tākaro e tū mai nei. Whai muri i tāna mahi hei kaiako matua mā te kapa o Waihōpai i te whakataetae Open Grade o Aotearoa. Na kai te hono mai e te huinga reo i tēnei wā. Te huinga, e mihi ana, nā te aha i huri wawe koe ki te tūranga kaiako? Ooh, me pātai pai tērā. Ko tētā aku haepapa i roto, o iti wā i te tākaro au, ko te whakarite i ngā māhere, i ngā rautaki hoki kia, kia piti, Te tikinga kia pīti ērā te tīma. Nō reira, ko tēnei te taumata āhua whai muri tērā, kei te tau te tākaro, kei te mamae aku kōiwi, aku uaua, nō reira i whakaaro ai ko tēnei te wā ka huri ki tērā haepapa, kia noho pū au ki tērā tūnga kia kore au tākaro, kia pai ake taku tinana. Tō waimaria hoki, i te mea rā noa ngā kaiako toa i ārahi i a koe, pērā i a Robin Broughton kua mate nei. Ka pēhea ērā wheako e awhi i a koe hei kaiako? Ui, āe, he tino kāko ia ki au. Āe, kua tau tōna āhuatanga i roto i au ināianei, kāre au i tae wā, kāre au i te mōhio mēnā koirā ōku whakaaro, koirā ōna whakaaro rānei, engari Ko ōna mahi, ko ōna tohutohu kua tau rawa ki roto i au, nō reira, ētahi wā ka whakaaro au nāku i hanga i tētahi whakaaro, nāku i hanga i tētahi nekehanga, engari ka maumahara au nōna tērā. Um, nō reira, āe rā, taku waimārie kia noho ki tōna taha mō ngā tau, oh, pea tekau, ā, ki te taumata ā-rohe ki te taumata o te kura tuarua hoki, nō reira, umm, āe, nā taku waimarie, ko ōna āhuatanga, ōna kitenga, kua tau i roto i au, nō reira, ko te tūmanako e taea ana au kia, kia whakaatu, kia whakaako ki ētahi atu kaitākaro, kāre, umm, i, i taea rātou te noho ki tōna taha. Āe. Na, ko tētahi o nā kaitākaro ka ārahina e koe a tērā tau, ko tāu tāina ko Te Pāea. Nō reira, ka pēhea tēnei tūāhua ki a koe, he wero nui rānei, he ngāwari rānei? Well, e aua, ko te tūmanako ehara i te wero. Ētahi wāhanga ka wero, he pērā te aho o te hākinakina. Me wero, me werongia ia i au au i a ia kia piki taumata tō māua Ko tōna tākaro, ara tāku whakaako. Um, hoi anō kei te taha ārai au. Um, tērā pea ka ki mai ai, māu noho ki tō taha, māku noho ki tāku. Um, nō reira, ia, mā te wā e kite engari, um, ia, ko tāku mea matua ko te aro ki ngā kai ārai, uh, ki te hiahia um, te kaiako a Mary Annie au kia, kia uru i aku whakaaro ki te, ki te taha whai, uh, Puru, um, tērā pea ka hoatu engari, yeah, ka pai noa, kua tākaro tāua tahi uh, ki te Timor Steel, um, no reira ko ako māua me pēwhea te noho um, ngaio ki, ki ngā tīma, no reira mā te waka ki te engari ka pai. Okay. Well, atu i te poi tarawhiti, ko te mahi hei mhm. kura mahita hoki tō whai, uh, ne, i Ōtautahi, nō reira e ahu pēhea ana mm -hmm. a tēnā whāinga āu?
Rawe, ā, ko te raru i whai ai taku tohu ā mai Te Wānanga o Raukawa i te tau 2017, arā, he ono tau i muri tērā, ko te tikangaka oti tō rehitanga, rehitatanga i te rima tau. Nō reira, kua roa e haere ana tēnā, engari i whai tūranga au, waimarie, e Kōka Mirita, te tūmaki ki Te Kura Whakapūmau, ā, i homai ai i tētahi tūranga ki tōna kura, arā, kua Tahi, kotahi wāhanga au e mahi ana, tahi me te haurua, ara, kua rawe, he rawenga kāhui, rawenga tamariki, um, ia he rawe tōna whakahaere i tēri kura, nō reira, nā tōku harikoa i reira i hiahia au kia mutu i taku rehitatanga um, ki reira, uh, nō reira waimarie au e taea ana au te mahi i ngā mea e rua i te wā kotahi, te tūmanako. Ka pai, pai te rongo i tērā. Te Huinga Reo Selby Rickett, tēnā koe e whai wā ki a mātou tēnei ahiahi. Kia ora rā. Ngā mihi.